Ewn ni'n syth mlaen i'r drafodaeth gyntaf heddi, sef addysg. Pwy sydd ar gwestiwn neu'r gosodiad yn yr sylw ar addysg i ddechrau ni off? O, fyna, reit, Sophie, os dwi'n ni gael yr datganiad ar addysg. Um, pwrpas addysg yw rhoi sgiliau academaidd i ni, nid sgiliau bywyd.
Diolch yn fawr iawn i ti. Rhywbeth i ddechrau ni off yna. Pwrpas addysg yw rhoi sgiliau academaidd iddyn ni, nid sgiliau bywyd. Na i ofyn i chi, Keith Davies, os llwch chi danio'r meic i, i roed eich ymateb cychwynnol chi hwnna. Beth chi'n meddwl yw pwrpas addysg ysgol? Sgiliau academaidd neu sgiliau bywyd? Wel,
Blynydde nôl, wi'n credu academydd oedd e, yym, a nid sgiliau bywyd. Ond beth sy 'di digwydd, nag wy'n gwybod os 'ych chi'n gwybod, ond mae'r Gweinidog Addysg yma, Huw Lewis, wedi gofyn ad- am adroddiad ar y cwricwlwm, cwricwlwm ysgol. A mae yna adroddiad, wel, enfawr wedi cael ei baratoi dros y flwyddyn a hanner diwetha', yym, adolygiad Donaldson. A mae, os edrychwch chi ar pethau mae Donaldson yn ei ddweud, mae e'n cytuno gyda beth o'ch chi'n gweud fan'na, bod gormod o bwysles wedi bod ar pethau academedd yn yr ysgol, a dim am bethau creadigol, ddim am bethau bywyd. A os edrychwch chi ar Donaldson, mae e'n sôn am bedwar peth. Oes, mae rhaid ni gael pethau academaidd, mae rhai i ni fod yn ddysgwyr a dysgu pethau yn neud i'r llwybr symud mlân, ond hefyd mae rhai i ni fod yn fobl creadigol, achos chi'n gwybod y bobl hyn sy'n neud yr arian mawr yn y byd, nage pobl academaidd oedden nhw, pobl sy'n greadigol, wedi cael syniadau da oherwydd bod nhw wedi cael cyrsiau academaidd da, ond wedyn wedi mynd yn greadigol. Ac hefyd, ddoe beth arall mae Donaldson am sôn am, i ni'n ddinasyddion, a dylia ni fo'n gwybod, a fi falch i weld chi fan hyn, i ddysgu am y Cynulliad a beth mae'r Cynulliad yn ei ddweud. Ac wrth mae nifer o bobl, sdim syniad nhw am y Cynulliad, a beth ein pwerau ni fan hyn, a mae Donaldson yn gweud, na, ni'n edrych am ddinasyddion. A'r pedwerydd peth mae Donaldson yn sôn am yw bod ni eisiau pobl iachus, Achos amser mae bobl yn dod mewn i'n weld i, patrwn wythnos i fi yw dydd Llun yn Llanelli yn y swyddfa, pobl yn dod mewn, maen nhw'n cwyno am rywbeth neu gilydd, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dwy menyn, mynd i bwyllgorau ac yn y blaen, a wedyn dydd Gwener nôl yn y swyddfa dydd Gwener pan ni'n mynd mas i weld pobl neu pobl yn dod mewn. Ond wrth gwrs, lle weithiwch chi nawr? 70 O'r ceisiadau dw i'n ei gael yn Llanelli ar ddydd Llun a dydd Gwener yw pethau i wneud â iechyd. Yn bwysig, bwysig i bawb. Na'r peth mwyaf pwysig i chi gyd, credwch fi. Chimod, wel, ambell i stori dw i'n ei gael, mae'n ofnadw. Ond, 'na fe, nôl i beth mae Donaldson yn gweud, ie, mae rhaid i ni gael pethau academaidd, ond mae rhaid i ni gael pethau creadigol. Mae rhaid ni wybod am y byd, bod ni'n ddinasyddion deallus ac hefyd bod ni'n bobl â digon o hyder a bod ni'n iachus hefyd.
Reit, grêt, diolch yn fawr i chi Keith. Um, na ddechrau'r drafodaeth, ewn ni nôl ato chi Keith Davies am ymateb, mae selaw falle. So fydda i atat ti i gael yr ymateb cynta. Nes di roi dy gosodiad. Wyt ti'n cytuno gyda fe, neu wyt ti'n meddwl mae sgiliau bywyd, mae lle dy ysgol i ddysgu sgiliau bywyd i ni yn ogystal â sgiliau academaidd?
Um, fi'n cytuno, ond fi'n meddwl trwy dysgu sgiliau academ academaidd yn yr ysgol, ni yn dysgu fel sgiliau bywyd fyd. Fi'n meddwl ni'n cael fel yr un fel cytbwys yn yr ysgol, fi'n meddwl mae fe'n iawn fel mae fe nawr.
Diolch i ti ddim ddechrau ni off. Dwy lan yn barod. Grit. Diolch. E, ddau ato ti eir gain i ddechrau. Um, Wel, yn bendant, dwi'n credu bod y system addysg ar chwal ar hyn o bryd a newidiadau sy'n digwydd mor aml. Um, i, bob, I bob pwrpas, dim ond profi'r cof mae addysg yn gwneud erbyn hyn gyda aroliadau ac yn cael ei dysgu siwt i ateb y cwestiwn beth sy'n eisiau gael y marciau yna a chwyt yn dysgu fe a na ni chi'n mynd mewn arholiad gyda yna. Um, chimod, gyda rhywbethau Cymraeg Level A, beth yw gwerth dysgu dwy chwedl gyfan, le ni dim ond yn cael deuddeg, brawddeg o hwnna lan yn yr arholiad, na bydd e'n well bod ni'n dysgu pethau am wleidyddiaeth, pethau sy'n effeithio arno ni mewn deg, ugain mlynedd, yn cenhedlaeth ni sy'n mynd fod yn rhedeg y wlad yma, pan bod hanner plant ysgol yn gweld gwleidyddiaeth fel rhywbeth diflas, le mae ddim diddordeb gyda nhw, mae eisiau canolbwyntio mwy ar um, materion fel am bersonol, dwi'n meddwl ni. Felly bydde hwnna'n disgyn dan y categori sgiliau bywyd mm. i ti, mwy o bwyslais ar hynny. Yn ban bant. Na fe, gret, cael o tir law lan fyna.
Ie, yeah, o'n i jyst yn cytuno gyda beth wedodd uh, hi fyna, bod um, so nhw'n becso'r athrawon, maen nhw'n mor obsessed gyda fel marciau a canlyniad yn y diwedd, so nhw'n becso'n biti fel dysgu ni'r pethau sy'n bwysig yn bywyd, fel ti'n chido mas o'r ysgol yn chi fel, samo, datrys fel hafaliad quadratic y maths, ond ti'n ffili fel, so ti'n gwybod yn byd yn biti fel fel i fod yn fel berson da neu sai'n gwybod, dechrau teulu neu pethau fel 'na. So fi'n credu bod eisiau mwy o pwyslais arno pethau sy'n digwydd i chi ar ôl ysgol yn hytrach na'r arholiadau. Oce, ddaw ni at Rhys fan hyn.
Fi'n cytuno gyda be mae pawb wedi gweud hyd yn hyn, ond fi'n meddwl taw lle profiadau um, i ni'n cael sy'n dysgu ni sgiliau bywyd yn lle'r ysgol, fi'n meddwl bod falle mynd mas a trial gwahanol bethau yn fwy pwysig na'r ochr academaidd o ddysgu sgiliau bywyd ni. Ok, ddau ato ti gyda'r cwestiwn. Um, mae yna feirniadaeth wedi bod ar addysg yng Nghymru dros y mlynyddoedd diwetha, yn dweud bod ni'n disgyn ar ôl yn table PISA, math naw beth, yn gweud bod yr addysg yng Nghymru ddim gweud mor dda falle, a beth yw e ar draws y ffin ac yng ngweddill Pryden. Os felly, o'n ni ddylen i fod yn pwysleisio A'r addysg academaidd, i gael ni lan y table yna. Neu wyt ti'n angytuno? Um, fi meddwl mae hwnna'n i, i wneud â ffordd mae arliadau'n cael ei strwythuro, achos fel wedodd eir gain, sy'n mewn profi gallu ni yn academedd y cwbl. Fel, mae chi, chi, mae rhan fwyaf arliadau fi, fi'n gwybod beth yw'r cwestiwn yn mynd i fod cyn mynd mewn, jyst dysgu fe ar y cof sy'n eisiau fi wneud. Ond nôl i'r sgiliau bywyd peth, um, na gyfer pwrpas y bagaloriaeth Gymreig yw i ddysgu sgiliau bywyd i ni. A fi'n meddwl, fel fi yw'r pers person gyntaf i farnu'r bagaloriaeth Gymreig, fi'n cysau e, ond fi'n meddwl, fi meddwl mae'r syniad na, a fi'n meddwl wrth dros y blynyddau mae'n mynd i ddatblygu, a fi'n gwybod mae fe yn y proses o ddatblygu nawr. Fel mae athro dyn ni'n yr ysgol, mae fe'n rhan o'r um, pwyllgor blaenllaw sy'n ail strwythuro'r um, fagloriaeth. A mae fe yn gweithio yn ara deg, a fi'n meddwl mae, mae, mae tuedd da ni bobl ifanc i farnu pethau lywer i gloi. A dros y, dros fach amser mae'r fagloriaeth Gymreig yn mynd i wella, dwi'n meddwl, a hwn, na beth yw pwrpas hwnna i roi'r sgiliau bywyd ni, tra bod gwersi arall yn rhoi'r sgiliau academaidd i ni. Falle, na, sa'i yn cytuno dy popeth ar ran y ffordd ni'n cael ein um, arholi a phethau, ond na, mae eisiau'r cydbwysedd na. A na gyfellu, efe lle'r ysgol yw ei ddysgu ni sut mae berwi wi a sut mae wneud tax a phethau fel la. Na gen i, na gen hwnna'n rhywbeth ni'n mynd i ddysgu ar ffordd yn bywyd ni ta beth. Oce, okay, datganiad mawr yma. Casau'r fagloriaeth, ond nes di rhyw fath o bali yn ôl mas o'r twll yn raddol, dwi'n meddwl. Reit, Cerys. Um, fi'n angytuno gyda y ffaith bod aroliad yn cael ei strwythuro yn anghywir, achos fel fi'n cofio aroliad ni yn mathemateg blwyddyn diwetha, oedd lot o datrys problemau, a oedd rhaid i ni aros yn meddwl, a oedd hwnna'n cyfleu a dangos pobl oedd wir gyda talent yn maths, oedd gallu fel oedd y th- athrawes o'n i'n galw e'n applied maths, fel bydden ni'n gallu a- edrych ar y cwestiwn, meddwl, a bydde hwnna'n fel rhannu'r pobl oedd yn dda yn mathemateg gyda pobl oedd jyst yn wir adolygu. A fi'n credu oedd hwnna'n ffordd rili really dda o dangos fel datrys problemau. Fi'n wir yn cysau'r cwestiynau, ond mae fe rili really yn dangos pwy sy'n um, disgleirio mathemateg a pwy falle sy'n jyst yn dysgu'r gwaith.
Ok, beth am biti'r... Diolch i ti, Carys. Um, beth am dirfwyn mae efallai ysgol yw, fel oedd fi yn rhoi e, berwi wy a dysgu eisiau mae llenwi ffurflenni treth, Keith Davies? Wel, gael ei weid gyntaf i gyd, taw fi oedd yn gyfrifol yn y cyd-bwyllgor am y bacloriaeth Gymraeg i ddechrau. Nawr gallwch chi ateb yn uniongyrchol, felly. Mae ma, ma, ma, ma hon yn stori wir. Le, le o'n i am yn yr awr di wyth bore ddo, Oeddywn Ysgol Gyfun yn Llanelli yn siarad â dosbarth blwyddyn un ar ddeg oherwydd y Cynulliad a Fagloriaeth, a wedodd sawl un myni bod nhw ddim yn hoffi'r Bagloriaeth. Yr ail beth dwi eisiau weud, cyn bo fi'n dod nôl i ateb, yw taw athro Mathemateg o'n i, so os chi'n cael trafferth myni, wel. Ond gaf fi weud am y Bagloriaeth gynta', achos amser wnaethon ni sefydlu'r Bagloriaeth, a dwi'n mynd nôl, sa i'n cofio'r flwyddyn nawr, 2005 neu rywbeth fel 'na, Mae wedi bod myn os blynydde. Ond nethon ni sawl peth fanna. Gynta i gyd, mae rai i chi neud profiad gwaith. A mae doi fab sy fi wedi neud y bagloriaeth. So nhw wedi cwyno doi. A mae nhw wedi neud pethe bydden nhw ddim wedi neud o'r blaen. Mae rai chi gyfrannu yn y gymuned.

Ac hefyd, oherwydd bod pobl ifanc Cymru yn blwyddyn naw yn penderfynu bido wneud iaith modern yn blwyddyn deg ag un ar ddeg, dim ond rhywbeth fel deg ar ugain y cant o blant Cymru sy'n wneud Ffrangeg neu Almaeneg neu Sbaeneg ar ôl blwyddyn naw, a benderfynon ni mynnu. Bod nhw'n gorfod neud wythnos o iaith fodern er mwyn bod yn cael y blas to. So pwrpas y bagloriaeth oedd i ehangu pethe, nid i gadw pethe'n academedd. So yn y pen draw, os y'ch chi moyn mynd i brifysgol, lle weithoch chi fod miloedd o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael lle mewn prifysgol oherwydd bod nhw llwyddo yn y bagloriaeth. Ga i ofyn, pan chi'n clywed sylwadau, a dyw e ddim yn anghys, chymod, dyw e ddim yn anghyffredin, mae ambell un wedi beirniadu'r fagloriaeth, Keith. Oedd e'n syniad da o edrych nôl? O, fi'n credu oedd e, achos fel o'n i'n gweud, chymod, nath am un o'n feibio ni pethau oedd e, bydde fe byth wedi wneud. A na gyd oedd e'n wneud yn y chweched dosbarth oedd mathemateg a ffiseg. Ond, chymod, oedd e'n cael y profiadau gwahanol hyn, ble oedd e'n ffwc cyd-weithio 'da bobl eraill. A peth arall am fathemateg, a i neu hwn yn hefyd, achos un o'r pethe sy'n poeni ni man hyn yn y Cynulliad, mor belled â bod addysg yn y cwestiwn, yw, nag wy'n gwybod os ydych chi'n clywed am y pyncie stem,

Ac wedyn, ffordd gallwn ni gael mwy o bobl i ddilyn y pynciau yna? Achos yn y pen draw, mae 'y mhab i nawr, y boi oedd yn wneud y bagloriaeth, fi'n newid mynd â fe lan i Llundain, i Imperial College, mae'n wneud doethuriaeth 'na, yn Aerospace Engineering. Ond chi'n gwybod beth yw e? Chi'n meddwl am arianneg fel olew mynnyn a olew mla? Na. Ffiseg? Gwybodaeth dechnoleg a mathemateg yw e, so i chi ferched, paidwch â ngofio bod y pynciau yna'n bwysig. Ga i ofyn, nes i roi y cwestiwn yma i'r llawr, ond na i ofyn i chi hefyd, pan chi'n clywed beirniadaeth am system addysg Cymru trwy bethau fel PISA yn amlwg, a chimod y feirniadaeth ar draws y ffin bod Cymru ar ei hôl hi, chi'n teimlo bod y pwyslais yn iawn? Donaldson yn sôn, fel chi'n sôn, yr adolygiad mawr yma ynglŷn â chimod creu gwell dinasyddion, pobl iachus, creadigol, ond os y'n ni'n methu'n academaidd, Oni ddylen pwyslais ni fod fyna i ddechrau? Ie, ond os ych chi'n edrych ar Pisa, chi'n bod, fel mae pynciau nawr, mae, mae pynciau'n dilyn cyrsiau cyd-bwyllgor neu rhyw uh, fwrdd arwli arall, ac wedyn mae Pisa'n wahanol. Mae Pisa'n sôn am ddefnyddio pethau. A dwi ddim yn credu bod ni, a ma' raid ni fod yn gyrcus man 'yn â Pisa achos dwi ddim yn siŵr am Pisa, achos amser dwi'n gweld, bues i'n marco i Brifysgol Caergrawnt, reit, o'n i'n marcio Mathemateg lan i Lefel A, a ni'n cael bobl o Malaysia a o China yn ala papurau mewn, a nhw'n arbennig o dda. Ond ond dim dim ond Pisa ni'n sôn am ife, dim dim hwnna yw'r unig feirniadaeth, dim hwnna yw'r unig feirniadaeth. Ie, ond ma' Pisa, ie, ond ma' nhw, ni'n cael ein beirniadu am Pisa, Ond amser chi'n edrych ar gwledydd eraill, sdim bob plentyn yn eistedd nhw, yn y gwledydd eraill. A man hyn fi'n credu bod pawb yn eistedd nhw, a wedyn ma' hwnna'n neud gwanieth. Oce, i symud mlan nawr, ond i chi'm yn teimlo bod yna wendid yn y sgilie academaidd sy gyda ni? Oni, oni ddylen ni fod yn taclo hwnna gynta, i godi canlyniadau lefel A, TGAU, math yna o beth, yn y pyncie craidd sy'n myn' i gario pobl? Wel 'na pam y gweinidog wedi gofyn i Donaldson i wneud dy arolwg. A'r ail beth, yn gwybod os dylen i weud hyn, ond wrth gwrs mae yna adroddiad arall yn mynd o mas ar hyfforddi athrawon, a mae'n mynd i fod yn gyrsiau dwy flynedd, achos mae un o'r myfyrwyr fan hyn yn sôn gynne am y busnes o athrawon. Mae'r holl newidiadau yn yr ysgolion, maen nhw yn dod i pwysau ar athrawon, a un o'r pethau mae'r Gweinidog wedi gwneud yw os ych chi eisiau mynd i fod yn athro yn y dyfodol, byddwch chi'n cael cyrsiau dwy flynedd, achos mae shwt gymaint o newidiadau yn digwydd. Oce, diolch Keith. Wna i dwli fe'n ôl i'r llawr nawr. Y'n ni'n gofyn gormod ar ysgolion, yn gofyn, o'n i'n trafod neithwr pethau fel addysg rhyw, rhai o chi'n sôn am yn yng nghyd-destun canabis cyffuriau, dylen ni fod yn cael addysg ar hwnna hefyd? Odyn ni'n gofyn gormod ar ysgolion, neu ife hwnna yw'r un lle, Catrin? Yym, dwi'm yn meddwl bo' ni'n gofyn gormod, achos oedd fatha rei yn deud, fatha dim lle yr ysgol ydi o i ddysgu hynna. Ond dydi pawb ddim yn yr un sefyllfa cartrefol i allu gael y cymorth yna adref, neu allu gael y cymorth yna dros y blynyddoedd. Rhaid i chi feddwl hefyd am, fatha, da ni'n wlad, fatha, mae yna dipyn o'n ni'n mynd i'r ysgol, wrth gwrs, mae yym, addysg yn bwysig ac yn y blaen, ond heb sgiliau bywyd yn yr ysgol, mae'n posib dydd sy'n fysa na rei sydd ddim yn mynd i gael y sgiliau bywyd tu allan i'r ysgol. Mae rei ni'n ffodus, ond mae rei yn ni'n llai ffodus. Rhaid cofio am y pobl yna hefyd. OK, pwy sy'n gytuno gyda Catrin fyna? Ti'n y blaen rhywun, ti'n cael lawr. pam, pam bod yna ddadl o blaid? Fel o'n i'n sôn, mae angen pwyslais academaidd hefyd, lle bod ni'n cwmpo ar ôl, ond pam bod hyn mor bwysig? Achos mae pobl, so, ti'n meddwl mae'r pobl yn fel y cyfarfodydd yma, maen nhw ddim yn sylweddoli a maen nhw ddim yn meddwl am y bobl yma sy'n llai ffodus yn ni a sydd ddim dy teulu, sydd ddim dy rieni a dy'r pobl yma ddim yn cael y sgiliau bywyd. Fel, pethe syml fel sut i berwi wy, a ma' angen y pethe... Fi'n meddwl mae'n bach yn swnio bach yn silly, ond ma' angen y pethe 'ma yn ysgol, a'r sgilie yy sgilie fel addysg griw, yym addysg am gyffurie, am fel pethe modern sy'n effeithio arnyn nhw. A fi'n credu bod y syniad o'r Bagaloriaeth Gymra'g yn gywir, ond dyw e ddim yn cael ei gweithredu'n gywir o fewn yr ysgol. A beth sy'n golygu hynny? Gan bod ni wedi crybwyll y fagloriaeth a bod Keith Davies yma, um, lle di ymelaethu ar? Twm, beth mae'r fagloriaeth yn ei gyfrannu teg at addysg? Wel, ar hyn o bryd ni'n edrych ar gynnesu byd, e-, byd eang, ond mae fod yn helpu ni sut i fod yn dinasyddion da, ond so'n deall sut gall gynnesu byd eang effeithio nod ni fel dinasyddion. Fel fi'n gwybod bod chi'n cyfrannu at yr ymgylchedd, ond I fi, fod yn dinesydd da yw sut i ymddwyn tuag at bobl eraill, sut i yym ymateb i broblemau gwahanol, a soi'n credu bod y bagloriaeth yn dysgu ni'r sgiliau 'ny. So mae'r syniad 'na, ond dyw e ddim yn cael ei gweithredu'n gywir o fewn yr ystafell dosbarth. Ok, wel mae gyda chi glustiau, dwi'n siŵr bod Keith yn awyddus i glywed unrhyw adborth ar y bagloriaeth, a cro'n digon trwchus i Gymru, na fi'n siŵr, a, a rhoi e nôl o ran eich argymhellion chi. Beth yw'r farn gyffredinol ar y bagloriaeth Gymraeg? Siw mae'n cael... O, reit. Um, fi'n teimlo bod e o werth, tyma bach, ond mae lle i wella fel... Mae lot o teuluoedd diwrnod yma gyda problemau ariannol a wel, chi'n modd, os byddai'r problemau ariannol dy fi, sa'n gwybod siwr i ddelio gyda fe. Fi'n credu falle bod eisiau ni cael mwy o wersi gyda problemau ariannol. A fyd gyda pethau fel gwleidyddiaeth, sa'n, wel, byddai'n lle pleidleisio amser hyn byddai nesaf. a sa i'n gwybod shwt fi'n teimlo ambyti ni achos sa i 'di cael digon o yy we- we- we- o wybodaeth o'r ysgol ambyti, wel, unrhyw beth. Byddwn ni ddim yn rhoi da clem pwy i bleidleisio amdano, achos sa i 'di cael dysgu dim byd. Felly, ydy hwnna'n rhywbeth ti'n gallu dynnu mewn, ti'n meddwl, i'r Fagaloriaeth Gymreig i wneud chi'n well dinasyddion? Ie, Yy, definitely.
hynny yw, a di sodlu pethau fel cynnesu byd-eang, neu ar y cyd, neu ti'n meddwl, shwt Fel- dylen ni fod yn edrych ar bethau? Fi'n credu mae eisiau ni edrych fel ar bach o bopeth fel mae cynhesu buriau yn bwysig achos chymod, mae pethau bach yn ni'n neud yn gallu effeithio ar y dyfodol i'r cenedloedd nesaf, ond wedyn eto, dwi am pleidleisio am y person gywir am y cenedlaeth nesaf. So fi'n teimlo falle bod eisiau ni, bod eisiau cael mwy o addysg ar ni am beth allwn ni wneud i helpu'r dyfodol o ran pob, o dan pob mater. So fel, cynhesu byd eang yn bwysig achos, chymod, so chi eisiau gwneud dim byd gwal i'r byd, a wedyn fel unrhyw beth gyda fel y llywodraeth, chi'n bod, chi eisiau cael y person reit i wneud y job. Na fe, greu joch. Fi'n gweld bod dwylo chi'ch dwylo am hyn, ond fi jyst moyn mynd i'r cef yn at y berwyn, achos uh, eisiau tynnu chi mynd i'r drafodaeth yma hefyd. Robert, rhaid i ar y spot yma. um, yeah, dim, Dwi'n mynd union gyrchol amdan y bac, ond um, dwi'n meddwl y ffordd ymlaen efo addysg ydy rhoi mwy o anibyniaeth i ysgolion. Achos yym dydi... Dio'm yn bosib i Gaerdydd ddeud be- be' sy' ddylia gael ei weithredu yn bob un ysgol yng Nghymru, achos ma' ardaloedd Cymru i gyd mor gwahanol, gwahanol lefelau o dlodi a gwahanol sefyllfaoedd cymdeithasol, dwi'm yn meddwl bod o'n bosib yym i... fo- i'r penderfyniadau i gyd gael eu wneud yn fan hyn a bod y penderfyniadau yna'n rhai cywir 'lly. Be, felly, um, falle cwestiynu'r syniad o gyricwlwm cenedlaethol. Ie. Yeah. Sut, os ydy enghreifftiau, sut fydde ti'n newid pethau yn y bala? Um, o, os gynnau ddim agenda yn un ar hyn o bryd, e, ond um, dwi jyst yn meddwl bod o'n syniad gwell bod ysgolion yn cael yr annibyniaeth yna, achos nhw sy'n gwybod i ddisgyblion gorau, maen nhw'n gwybod sut i um, fatha, rhoi neu gyflwyno pynciau gwahanol i'w ddisgyblion yn y ffordd orau. Mae hwnna'n bwynt bach diddorol. Diolch ti, Robert. Joseph, Ifan, na chi eisiau... Cym... Un na i ymateb fi, pan Robert yn gweud, ne sôn am y bac, neu'r pwnc dan sylw, sef sgiliau bywyd neu sgiliau addysg. Ie, yeah, um, be o'n i'n meddwl efo'r fagloriaeth Gymreig ydi bod, eto mae lot di sôn, mae'r syniad yn dda neu ddod i dynnu pethau pethau sydd ddim gymaint mor academaidd i fewn i'r cwricwlwm, ond bod hanner o, dwi'n meddwl, yn teimlo jyst yn dicio bocsys a gael sgwennu a gael sgwennu a gael sgwennu pethau sydd ddim yn helpu ni o gwbl, really, efo unrhyw beth dyn eisiau gwneud, byth. so. Felly, mewn egwyddor, wyt ti'n gefnogol o'r fagaloriaeth?
Uh, ynddo, yn sicr, ond dwi'n meddwl bod o'n gweithio ar hyn o bryd yn y ffordd dyn ni fod yn neud o. Ie, mae fi sy'n cwyno os bod fi angen wneud lot o waith arno fo ar hyn o bryd. Wel, ti'n gwybod, pob un a'i fus lle fo'i ddolur, yna fe. Um, sori, o'ch chi'ch dwy a'ch uh, dwylo lan fyna i'r gain.
Fi sy'n teimlo, mae fel cymdeithas yn mynd yn like, obsesiwn yma gyda agoliadau a profion. Mae mam yn athrawes Gymraeg, felly un o'r pwyntiau gwaetha'r yr holl marco beth ers ei gael, a mae'r pwysau sy'n cael ei roi ar athrawon sy'n cadw cael ei gynyddu a mae pobl yn byw mewn ofon o estyn yn dod i'r ysgol, chymod, sdim eisiau halach bywyd wych yn ofni am estyn neu beth maen nhw'n mynd i weud am yr ysgol achos um, chi'n dysgu bob dydd, sdim eisiau ofni a paratoi o flaen llaw am estyn, um, achos mae prifathro yn mynd yn obsessed gyda fe a mae athrawon yn mynd yn sal a bethau achos yr holl obsesiwn yma sy'n cael ei roi a maen nhw'n poeni beth byddai canlyniadau'r ysgol os na ddim yn fod yn ddigon da. Mae mwy i fywyd na poeni am w safle eich ysgol yn y bandio a bethau fel yna. Mae eisiau chi jyst mynd mas a byw eich bywyd chi a peidio byw mewn ofon o um, ganlyniadau'r holl brofion mae'n ni'n cael. uh, yn gweld rhai o'r athrawon yn gwen i fyna. Diolch i ti, fi'n siŵr, am dy gyd ymdeimlad a'i sefyllfa nhw. Uh, Rhys, ti ar lawr yn... Sori, da i'n ôl ti, Fiona. Fi'n cytuno gyda'r gysylltiadau sydd wedi cael ei roi fod lot o dick o boxes yn digwydd yn ysgol yr wned. Um, fel oedd Eirgan yn gweud, yr prif athrawon jyst yn neu'n siŵr fod nhw'n saff a fod yr ysgol yn cael y drychiad da yn fwy na bod nhw'n ffocysu ar falle anghenion y plant a Yym, sut mae'r plant yn teimlo am uh, flwyddyn ysgol?
Ond nag yw un beth da, ti'n na, na i gyfeithi hwnna i sefyllfa chi, chi'n chi gwynebu aroliadau, ond nag yw un bwysig i gael rhyw ffon fesur i wneud siŵr, ti'n bod bob un yn cyrraedd y safon?
Ydy, ond ar yr un pryd fi'n meddwl fod angen mwy o ffocws ar um, sut mae'r plant yn gwneud a um, sut mae'r plant yn teimlo fewn yr ysgol o ran Yym, fi'n siŵr oedd e wedi digwydd i fi, nes i wneud arholiad Sbaeneg ar ddiwedd blwyddyn deg, a oedd, oedd dim llawr o sians ni really i ddysgu'r cwrs llawn, a dim bai yr athro oedd hwnna o gwbl. Um, nath dim un o'r dosbarth yn, yn rhy dda, ond Heblaw am uh, Luke, ond... Uh, ond wedyn, y flwyddyn yna, nath yr brifathrawes wedyn benderfynu, reit, ni ddim yn mynd i wneud um, arliadau ieithoedd modern a ddweud bod yn deg, achos bod dim amser i orffen y cwrs. Wel, allai rhywun edrych ar hwnna fel unau bod hi'n meddwl am y plant a bod hi ddim eisiau rhoi falle bod, bod nhw'n cael eu uh, digalonni gan yr marciau gwael, ond gallai e hefyd gael ei edrych fel bod hi ddim yn hoffi'r marciau gwael ar record yr ysgol. Neu oeddi fe'n adlewyrchu ar y ffaith bod yr ysgol yn gorfod gwneud gormod. Hynny yw, maen nhw'n gorfod dysgu holl bethau yma, heb gallu canolbwyntio yn benodol ar sgiliau academaidd, falle. Jyst twli'r cwestiwn yma, sori o ti ar y lawr lan fyna. Ie, yeah, fi'n um, cytuno beth mae Rhys yn gweud fyna. Mae ysgolion yn dod yn fwy obsessed yn wedi beth i'r gain fyna amdano'r um, um, ysgolion mae'n mynd obsessed gyda estyn a stwff. A fi'n meddwl, yn y sicr yn ysgol ni, mae'r um, lefelau presenoldeb ac ati yn cymryd mwy o blaenoriaeth dros addysg ni. Yn ywedig yn yr amser yn yr haf pryn dod lan at aroliadau ni, yn amlwg oedd disgyblion am cael amser i fynd off adolygu Ond oedd yr ysgol ddim yn fodlon darparu'r amser 'na i ni i adolygu achos bod nhw moyn y lefelau presenoldeb lan fel bod yr ysgol yn edrych yn dda. Um, okay, felly chi bron yn teimlo'r pwysau ar athrawon a'r ysgolion drwyddo i siaman effeithio'n ymarferol yn chi. So nes i addodd yn ôl at y ti ffion, diolch yn fawr i ti. Um, yn ôl at y bwynt am y bac, fi'n meddwl un peth Brilliant for back night. Sorry fy nôl o fe. Ond mae... mae, mae... Ti'n dyfaru gweud nawr bod ti'n casau'r back night. Ti'n meddwl gyda gwybod yn cnoi na fe ddiwyn. Fi yn casau e. Sa'n mynd i fy nôl arno hwnna. Achos fi yn. A mae lot o wellhad i wneud iddo. Fi'n teimlo mae fe yn gwella. Fel, mae fe newid yn gyfan gwbl i ni nawr lenni fel blwyddyn deuddeg. A cywirwch fi os fi'n anghywir nawr yr, yr datganiad hyn. Ond mae'n Nag os, os yn, yn neud y bac yn lefel A, mae rhaid bod â chi tygau cy neu fwy yn mathemateg, Saesneg neu Cymraeg. Felly mae'n gorfodi disgyblion i ail sefyll tygau nhw. A chymod, gallech chi feddwl bod hwnna'n peth gwael achos lefel A yw'r peth pwysig nawr, ond ar ddiwedd y dydd, mae hwnna'n mynd i wella safonau tygau, um, canlyniadau tygau ni ar draws y wlad. Felly, fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth briliant. Um, da'r profiad gwaith, mae'n sori da fi weithio chi, ond yn ysgol ni, ges i ddim y cyfle i fyna'r brofiad gwaith, nath nhw stopo ni, achos apparently mae fe'n gormod o ffos, felly um, diogrwydd dwi'n credu hwnna, achos ar ddiwedd y dydd, dath rhywun mewn i siarad am ti rhyw brentisiaeth um, peirianneg. Gret os chi eisiau mynd i gael brentisiaeth peirianneg, dim na'r lle i fi. Lycsa ni, lycsa ni fod i fod mewn lle yn cael profiad gwaith ar beth fi eisiau gwneud yn y dyfodol. A um, dim bai chi a'r pobl sy'n gwneud y bac yw hwnna, ond y bai yr ysgol oedd hwnna. A um, fi'n meddwl, um, mae'r ffordd mae'r bac yn cael ei I gael ar y Devil's Advocate am ddiffyn, war y teg, yr athrawon da yma sydd wedi dod â chi lawr fan hyn i chi gael profiadau bywyd gwerthfawr yn y cynulliad. Ond, oeddi hwnna'n adlewyrchu ffaith bod ysgolion yn goffo wneud gormod, hynny yw, ni'n dys ni dysgol nhw, a mae'r adolygiad mae'n sôn am, a diolch i Keith am, am dan ni'n allu, yr ochr academaidd, yr ochr creadigol, yr ochr dinasyddion, yr ochr pobl iachus. Ife adlewyrchiad o'r ffaith bod ni'n gofyn gormod o ysgolion yw hyn? Ond os nag ni'n cael yn yr ysgol, a fel ddywedyd ynghynt, um, yn biti um, pob plant yn dod o gefndir ddiwreintiedig a bydde ddim dyn nhw yr arfer gytre i gael yr addysg, ble ni'n mynd i gael e o? Felly wyt ti'n cydymdeimlo gyda'r ysgol bod nhw'n sefyllfa caled yma, bod chi ddim wedi cael profiad gwaith? Wrth gwrs, wrth gwrs fi'n cydymdeimlo gyda. Ceris, wyt ti ar lawr lan fyna i'r gain ddaeth y ti wedyn i gloi? Um, fi'n meddwl bod y Llywodraeth yn gofyn gormod o disgyblion. yn fwy na unrhyw beth arall achos nawr fi 'di cael um, fy ngorfodi i cymryd y bac. Fi'n gwneud ffiseg, maths, hanes a Saesneg a'r bac a fi wedi clywed o Rhydd Ychen bod nhw'n gweud bod nhw'n mynd i cymryd y bac gyda'r tri pwnc arall. So really, dyn nhw ddim rili really moyn y bac. So na mae'n gwastraff amser i fi, saith gwers rhydd yn pethefnos, a mae rai fi gwastraffu amser yn ei bac a sa'i rili really moyn i'r bac. Digon teg i rhywun sydd ddim yn digon cryf yn academaidd efallai yn arholiadau, ond fi'n teimlo os 'y fi'n gwastraffu amser fi, pryd allen i fod yn ffocysu fwy ar ffiseg a mathemateg, sef pynciau, fel wedoch chi, pynciau stem, a fi moyn wneud um, uh, engineering, so mae hwnna'n rili really bwysig i fi ffocysu ar hwnna, yn hytrach na ysgrifennu traethodau ar traethodau ar traethodau, a rhywbeth fi wir ddim yn becso. Allen ni bod yn wneud fel gwaith gwirfoddol yn allgyrsiol, os o'n ni wir moyn, a beth sy'n ei fi yn mor wahanol i bawb arall achos bod fi'n neud y bac, os mae pawb yng Nghymru yn neud y bac, mae fe'n ddim o werth o gwbl i fi yn personol. Mae prifysgolion fel Rhydychen, maen nhw'n mynd i edrych yno beth fi'n neud, so Saesneg, hanes, maths a ffiseg. Pe bai fi goffod cael gwared o ffiseg er mwyn ffocysu fwy ar y bac a cael fwy o gwersi rhydd, wedyn, ydyn nhw'n mynd i Ydw fi'n mynd i sefyll mas achos bod gyda fi bac? Sa i'n meddwl bod e'n ei lot o wahaniaeth yn bersonol. Pwynt diddorol iawn, diolch yn fawr i ti Cerys. Fi, bydd rhaid ni gloi yr drafodaeth okay, a dyn ni'n mynd i ringos amser yr ail bwnc, os bod... Na gyflwyno ar ei ffed yr ail bwnc, os bod e'n rhaid. Uh, reit, os rwy'n ar dan eisiau gwneud pwynt ar hwnna cyn bod ni'n cloi? Teyrgau yn y siarad ti. Oce, okay. un, sy, un sydd unig lai dde. Nôl at y pwynt wedd um, Jip yn, Jacob yn gweud bod ti a nôl bod ti obsesiwn yma gyda agoliadau. Mae'n ancymryd drosto pethau syml fel falle cymweictwr o fewn ysgolion. Yn un ysgol Gymraeg, ond mae dros 90 y cant yn dod o deuluoedd Saesneg. A mae'n sioc i ni os ni'n clywed Cymraeg yn cael ei siarad ar y coridorau. Ond i ddewyn nhw'n canolbwyntio mwy o pethau fel a'n lle poeni am wch chi neu gwaith cartre chi, be ges i yn y, yn y prawf na?

Ond, y cwestiwn, y datganiad dan sylw, ond ych chi'n cytuno neu'n anghytuno. Reit, agorau'r um, agor ar system nawr, chi cael cofrestru pleidlais. Os newch chi gyd wasgu'r botwm hir di dan um, ar eich, ar eich uh, keypads chi i ddangos bod chi ma yn barod i bleidleisio. Fel wnaethoch chi gynnig, gwasgu'r botwm hir di ar y gwylod jyst i gofnodi eich presenoldeb chi. Pimp ar ôl, Uh, yn y cefn, Joseph a Ifan, fi'n credu. Ydw i'n iawn? Ydw. Oce, okay, um, tri, tri. Elliot, ti ddal ar ôl hefyd, neu wyt ti'n penderfynu ymateb wrth hwn? Ti mewn? Sain. Um, gwasga fe to. Oce, gret, pob un mewn. Reit, um, y cwestiwn dan sylw yw y datganiad, pwrpas addysg ysgol yw roi sgiliau academaidd i ni, nid sgiliau bywyd. Felly, ife pwrpas ysgol yw rhoi sgiliau academaidd i ni. Os chi'n gytuno, gwasgwch uh, y botwm sy'n gwyrdd tan o fe. Os chi'n angytuno, botwm coch. A os chi eisiau matal neu ddim yn siŵr, yr un gwyn. Pedwar ar ôl i redleisio. Un ar ôl i redleisio. Ti ar canol. Fe ti fi... O na, ti wedi. Pwy sy'n heb ledleisio? O, pob un wedi. Reit. Gret, dwi'n mynd gau. A mae'r ie yn trechu. Felly, pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni. 18 yn cario i fyna. Um, 14 yn credu na, lle i roi sgiliau bywyd i ni a tri heb benderfynu neu'n ymatal o'r drafodaeth. Felly, mae hwnna'n cario. Pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni. Lyfli, diolch yn fawr i chi gyd am y drafodaeth fyna. Difyr iawn clywed eich sylwadau chi.